Mae yna ddarn o gomin o'r enw Comin Greenham ac mi nath uh, weinyddiaeth amddiffyn uh, gymryd drosodd y darn yna adeg yr ail rhyfel byd ac fel tueddiadau y byddinoedd, dyn nhw'n rhoi byd nôl, oedd e fod yn lle comin i'r bobl uh, leol. Ac um, Yn 1979 mi nath NATO benderfynu bod eisie gosod taflegre criws, taflegre niwclear criws, mewn mannau penodol a dewiswyd Comin Greenham. Ac oedd hyn yn adeg yn 1979 pan oedd 'na teimlad, oedd 'na deimlad bod 'na ras arfau mawr yn digwydd. ac wrth gwrs roedd hyn yn achosi braw ac arswyd ar bobl. A dyna pam mi wnaeth criw o bobl benderfynu cerdded o Gaerdydd i Greenham a sefydlu gwersyll yno. Yn wreiddiol merched a dynion a rhai plant bach hefyd. Yn sydyn reit mi wnaeth bobl o bobman yn Ynysoedd Prydain ddisgyn ar y lle a sefydlu, nid un gwersyll, ond gwersylloedd, ac erbyn i mi fynd yno yn 1982, wi'n credu, es i'r gyntaf, neu 1983, mi roedd erbyn hynny gatiau penodol, achos mae'r, oedd y comin yn naw milltir o hyd, ac felly, nid darn bach o dir, mae honno, felly oedd 'na gatiau gwahanol, gat felen, cat las, Ac mi roedd gwahanol bobl yn ymgynnull yn y gwahanol fannau ac yn aros yno, rhai yn benwythnosau, rhai yn bobl undydd fel finne, um, ond mi roedd na bobl oedd yn aros na am gyfnod hir, a rhai wnaethon nhw aros bron tan y diwedd. Ond gwersyll i ferched oedd e, ac oedd na rhyw fath o deimlad o falchder bod menywod yn gallu gwneud rhywbeth am eu bywydau a bywyd, bywydau eu plant yn fwy, uh, fwy na dim. Mi roedd e'n fater o geisio creu dinas heddychlon ond oedd â phwrpas penodol, sef symud y tyflegrau criws Ac un person wnaeth argraff arbennig ar bobl yng Nghymru oedd merch o Gastell Newydd, Helen Thomas, a fu farw mewn damwain erchyll wrth sefyll ar gyrion y gwersyll. Na, erbyn hyn mae Comin Greenham yn ardd hyfryd, mae 'na bethau wedi'u creu yna sydd yn gwneud e'n rhyw ardd eitha' celfyddydol ac yng nghanol hwnna i gyd mae gardd Helen. Mi roedd digon yn digwydd yno i gynnal ysbryd y rheiny fuodd 'na, ond erbyn hynny ro'n nhw'n gweld y peth fel cartre iddyn nhw, ro'n nhw, rhai o nhw wedi gadael eu cartrefi ac yn byw yno yn go iawn, ac felly mewn ffordd dim un lle arall 'da nhw i fynd, ond oedd e, a nhw oedd y rhai oedd yn yn cadw ysbryd y lleill i fynd. Y rheswm pam o'n i eisiau mynd i Greenham, er bod gen i ddau o blant bach ar y pryd, oedd mod i yn ei weld e fel estyniad o y math o achosion o'n i wedi ymwneud â nhw uh, o'r 70au wir, um, Cymdeithas yr Iaith uh, yn benodol, ond hefyd achosion yn ymwneud â merched, hawliau merched yn yn benodol ac fe a hefyd heddwch ECNT um, fe ro'n ni yn ymwybodol bod e yr un peth mewn ffordd oedd e'n oedd e'n rhyw fath o ymladd yn erbyn um, militariaeth, yn, uh, dros heddychiaeth a dros werthoedd bywyd urddas Ac y teimlad 'na o ddiymadferthedd o'dd yn 'y ngyrru i i sgwennu achos mi ddechrues i sgrifennu adeg y Rhyfel Fietnam ac mi ro'dd Tryweryn yn digwydd mewn un lle yng Nghymru o'dd y pobol yn protestio yn erbyn hynny ond i fi o'dd Fietnam yn rwbeth llawer llawer mwy dwys ac wedi effeithio yn fwy arna i. Yn y cyfnod yna, o'n i'n meddwl bod sgrifennu ddim yn ddigon, oedd sgrifennu'n estyniad o weithredu. Un o'r pethau oedd yn gyrru merched, a mamen'n arbennig, i Greenham oedd y ffaith bod nhw yn poeni am ddyfodol eu plant, yn enwedig gyda ras arfer fel y dwedais i. Mi roedd plant yn ganolog i'r holl gwestiwn o Greenham. A wi cofio un diwrnod sgwennu cerdd ar ôl i'r mab Meilir i ofyn wrth chwarae marw, shwd i chi'n marw, mam? A na i ddarllen darn ohoni. Mae'r plant yn chwarae marw. Gêm heddychlon firain yw hi. Gwylltineb di-wawd yn stond. Amheuliadau cyn yr ymholiadau. Sut mae marw Mam? Dyma un gêm nad oes meistress arni, un ymarfer sydd tra sydyn i'r sawl ffodus. Ydy'r llyged ar agor neu ar gau? Nid oes ateb. Amharod wyf i ymchwilio, ni welais eto gorff oer mud. Sawl bardd ganodd am y ffordd y carai fynd? Mae goff a'i gellwair am fynd yng nghanol sbri, yn Hendricsaidd, Joplinaidd, yntyn, a natio Marasaidd, wrth groesi tir. Mae Gedd yn gorffen gan gofio bod y mab wedi gofyn sut mae marw mam, a dw i'n gweud, sut, sut mae marw mam? Wn i ddim, blant, atebaf. Ond mae gen i syniad gwell. Beth am ddysgu chwarae byw tra bod hi'n dal yn bosib? Dyma gêm y gall pawb i hennill. Wel, sgwennes i'r gerdd 'ma, Sul y Mamen Greenham, ar ol bod yn Greenham, ac mi roedd pobl yn mynd yno gyda esgidiau bach i plant, a eu rhoi nhw ar y ffens. A mae'r Llinell gynta yn air o'n i wedi dotio arno achos oedd e'n air o'n i yn Sysneg yn gyfarwdd e ol altruism ond yn Gymraeg allgaredd, caru allan o ych cylch bach chi. Mae'n iawn caru teulu a ffrindie a brawd a chwa'r ond beth am y bobl eryll a dyna pam o'n i'n gweld Sydd y Mamen Greenham, cerdd hir o allgaredd yw. A wy'n cyfeirio at y ffaith bod hi'n bwrw eira, a wy'n gweld yr eira'n wyn, a wy'n gweld digon o ddynion glas, yr heddlu a milwyr mewn gwyrdd. Uh, a wedyn, wy'n gweld tane yma, oedd y merched bob amser yn cynnu tane er mwyn cadw gynnes, wrth gwrs. Mae'r gerdd mewn ffordd, mewn darnau, mae'n gerdd sydd yn cofio gwahanol bethe ag hon i'r ffordd newydd wi'n cofio nôl y cynfyd o wna'n air yn meddwl reit o'r dechre'n deg sut oedd hi oedd pobl yn trio gweithio tân o'n nhw'n trio chware cartre mewn ffordd chware tŷ bach twt a wedi ychwanegu ar fy nghopi twt achos mae tŷ bach twt yn gweddu'n berffeth beth i i feloddi. Mewn ffordd, mae'r gerdd yn mynd mlaen i sôn am yr hyn sy'n digwydd yn Greenham, y canu, creu a'r crio. Mae lot o ddagre, lot o ddagre dicter, ond dagre o lawenydd hefyd, ac oedd y ddau beth. Cadw tŷ di do, achos oedd ddim to ar wahân i'r i'r darnau o bren. Wedyn, wrth gwrs, oedd hi'n adeg cennin Pedr o Gymru'n blodeuo o dan draed. A wedyn, fy gwrthwyneb, sgarmesoedd ganol nos. A jyst doi air, eiddo'n sarn. A dyna oedd yn digwydd, oedd y merched yn trio cysgu ac yn siwr o reit mi fydden nhw yn gorfod cael eu hel oddi yno a, a byddai eiddo, chydig eiddo gyda nhw yn cael ei, ei daflu i bob man. Cychwyn eto fori, a dyna pam ar ôl uh, y siom o gael eich symud neu gael yr eiddo wedi ei sarnu, cychwyn eto fori, pob dydd yn ddwyrnod newydd mewn ffordd. mwyn cyrraedd codi calon. O'n i'n ymwybodol wrth ysgrifennu y gerdd 'ma y mod i yn moyn iddi i fod mor gryno gallen i, ond i fynegi rhywbeth mwy. A um, dyna pam mae yn crynhoi yn aml iawn i ddau air neu dri gair, cadw ti di do.

gyfleu pethau annymunol mewn ffordd gryno, achos ar ôl eiddo'n sarn mae cychwyn eto fory a pob diwrnod yn ddiwrnod o'r newydd, yndyfe? Mae mwyn cyrraedd, codi calon, mae 'na rywbeth am y gair calon a codi yn arwyddo cawl ar ôl eiddo'n sarn. O'n i'n ymwybodol bod hon yn gerdd cyfnod ac yn gerdd cofnod hefyd. Mae'n gorffen yn hir eto gyda cerdd a allai fynd ymlaen trwy'n bywyd ydy hon. Mae'n bron yn frawddeg o linell. a wnaeth neb mo'i sgwennu a dyna pam wy'n trio, er mod i wedi sgrifennu di, um, awgrymu bod hi'n anhysbys bod hi'n ddienw, achos mae'n en, yn enw pawb. Mewn ffordd, wy'n sgwennu ar ran pobl. Um, mi ddwedodd Simon Fay y dyle Bath sgwennu am brofiadau pobl sy'n methu â sgwennu. Ac uh, dyna pam. A wnaeth neb mo'i sgwennu. Perthyn i bawb hwnna. Fel y comin. A wy'n ysgoffa ar ddiwedd y gerdd bod y comin yn wreiddiol yn lle ar gyfer pawb. Uh, bod na ddim math o beth ar tresmasu ar gomin achos bod e'n eiddo i bobl. A perthyn i bawb na fel y comin. ar erchwyn y di-dangnef. O'n i'm eisiau galw fe'n rhyfel, o'n i'm eisiau galw fe'n dangnefedd, os doedd e ddim, ond y di-dangnef. A wedyn gorffen yn Greenham. Sul y Mamau yn Greenham 1984. Cerdd hir o allgaredd yw bwrw eira a dynion glas a gwyrdd, brwydro yn erbyn y symbylau, a chwaeroliaeth yn chwarae â thân, yn creu anheddau o brennau a blancedi, ac o'n blaen y ffens. Hon yw'r ffordd newydd, y cynfyd a'r creu a'n dwylo ar wifren yn ei dyneru. Chwarae tŷ bach twt mewn cylch. Sgwrsio a chanu, creu a chrio, cadw tŷ di do. Saffrwm yn codi.

Dy dangne yn grinam.